wĩ mwega mwĩroreri wa channel ya wairimũ wa maria ngĩhoka ngai nĩ akũmenyereire agagwĩka o wega eh, ũgima mwega wa mwĩrĩ ya ũmũthĩ tũrarĩrĩria ciana ciana ici nyinyi ona ti ciana ici nyinyi nyinyi hasa mũndũ wothe wĩna mũciari Mũndũ wothe wĩna mũciari chunga sana. Ndĩronire mwanake ũngĩ na haha ararĩria mamu wao tarĩ wa rika nake nginya mamu wao akarĩra maithori ũguo. Kũgwatwo nĩ kĩrumi ndikũrĩkia. No angĩkorwo wĩna mũciari na nĩ arakwĩra tiga gwĩka ũũ ĩka ũũ. Tiga gwĩka ũũ. Hĩ ũiya wakwa ĩ, nyita haha na ũigue wega. He? Kwĩragwo mũciari nĩ Ngai itũ ya kĩ? Ya kerĩ. Mũciari arakwĩra tiga ũũ, we nawe tondũ ũrauga wĩ new generation rĩ, mũciari ndaramenya ũrĩa arauga ĩ, ũgeka ũũ atĩa? Oguo. Kũgwatwo nĩ kĩrumi ĩ. Hĩ. Ũkarĩria mamu wanyu, mamu wanyu akarara akĩrĩra nĩ ũndũ waku. Wee. Agagũkua mĩeri kenda. Ndakũragire. Agagũkua mĩeri kenda. Agagũkua mũgongo mĩaka ta ĩtatũ ũngĩgetwara. Nĩ kubukubukubu ndangĩthiĩ handũ, ndangĩka atĩa, ndangĩthamba there. akũrere agagũtwara cukuru ũgathoma ũkagĩa na ũ ũgĩ ũgĩ ũcio rĩ ũgacoka ũkona mũciari kĩ ndarĩ na hakiri mũciari nĩ anarogu mũciari anga ndaramenya ũrĩa arauga akwĩra tiga kĩ haya ũgathoma ũkarĩkia ũkagimario eh ũgakĩgimara ĩ ũgakĩona nĩ mwaiganana na mũcia Ha? Ũkona rĩu gũtirĩ ũndũ mũciari angĩkwĩra ũigue. Mũciari nĩ mũciari. Whether wĩna nderu mbuĩ, wĩna mbuĩ nderu. Whether wĩna ũmerete nginya hĩa. Whether wĩna rwara rũrĩa ta rwĩragwo rwa njogoo. Na mũciari nĩ mũcia, mũciari waku e hau nĩ akwĩra tiga ũũ, ĩka ũũ. Wĩmenyerere mũno. Kuonaga mũciari ararĩra thaa ciothe. Niĩ ndingĩenda atĩ mũciari wakwa atinde akiuga, Wairimũ tiga, Wairimũ ĩka, Wairimũ tiga, ũmũthĩ, rũciũ. mweri, mwaka, ĩtatũ, ĩna, kũgwatwo nĩ kĩrumi ĩ, rĩu nĩkĩo ũkoraga mostly aciari mara, mũndũ ararumwo nĩ mũciari atekũmenya, kana mũci, mũciari ndekũmenya nĩ amũruma, no nĩ ũndũ wa hasira icio, icio hasira icio nyingĩ, akaria maũndũ na mũgambo, gũtirĩ kĩndũ kĩũru ta mũgambo. mũciari akaria maũndũ akaria maũndũ nĩ ũndũ wa kũrakara baadaye ũgekora na kĩ na magambo ũgekora ũũ thũkũmaga itiĩkaga atĩa ũgakoraga ciana ciaku nacio tondũ wathĩ ũkĩrĩhagĩrwo thĩ ndwakĩhikania ndwakĩgimara wakĩhikania kana wahika ndwakĩgĩa ngenge ciaku eeh. ũkambĩria hau ũgaciara wanjirũ ũgaciara njeri na kĩmani hmm? ũramwĩra wanjirũ thambia indo agakwĩra onawe no ũthambie ũkariganĩrwo atĩrĩrĩ onawe werire mamu wao atĩa mamu wanyu atĩa wamwĩrire onake no athambie ũkerwo nĩ ũyũ hmm? mwana akarema agatuĩka jambas eh? agatuĩka kareo agatuĩka everything ũgatinda ũkĩhũrahũra mwana haha na we nĩ ũĩ werirwo ũtige kĩ ũna ndũ atigire nĩ werirwo wĩke ũndũ mũna na ndwekire eh? so kĩrĩa ũrahanda ũmũthĩ nĩkĩo kagetha rũciũ hmm? ndũngĩhanda ikorobia ũkĩo ũgethe kĩrĩa icungwa kana ũgethe icungwa kana ũhande ndimũ ũgethe iembe wahanda ndimũ rĩ ũkahinga maitho ũkĩmĩ ũkĩmĩrĩa koguo mũciari akwĩra tiga ũndũ okorwo wĩna ũgĩ ũtige wambe wĩcirie nĩkĩ tondũ kwĩragwo atĩrĩrĩ kĩhĩ kĩ mũtĩ igũrũ ona kĩ mũtĩ igũrũ gĩtingĩona kĩ? Ĩtingĩkĩria mũthuri ũyũ aikarĩte njũng'wa-inĩ. Na thikũ ici nĩkĩo ũrona ũ andũ Ngai mahanire ahũgũ-ĩ, ĩkĩo andũ maroragana tondũ rĩu mũndũ ũyũ-rĩ atigĩirwo maũndũ nĩ aciari, atũire agiaga aciari agiaga aciari, aciari makĩaria makĩmũnengereria ndunia. Ũgabundithio nĩ ulimwengu-ĩ. nĩ ũndũ wa gũtuĩka kichwa ah nĩ ndĩ mũgima gũtirĩ ũndũ rĩu aranjĩra atĩa ũkĩrĩ mũgĩ gũmũkĩra we he ũndũ ũngĩrwo ũigue anyway ũmũthĩ ndaiga ndĩmwĩre ũguo tondũ kĩrĩa ũrahanda gĩkũyũ gitũ kĩrĩa ũrahanda ũmũthĩ. nĩkĩ ũkagetha rũciũ ndũngĩhanda mboco ũgethe mbembe ĩ kĩrĩa ũrahanda ũmũthĩ nĩkĩo gĩgatĩa twĩmenyerere mũno ndĩone mũciari ũcio akĩrĩra ndone mũciari ũcio akĩrĩra nĩ ũndũ wa mwana ngĩrigwo mũno where are we heading atĩ atĩ mwana waku nĩ arakwarĩria ũrĩa arenda ta mũrĩ arika atĩ mwana waku nĩ araiga Ndathi na gũkũ atĩ akaumagara agoka rĩrĩa ira. Which generation are we living in? Ithuĩ twaringagwo ta andũ na marĩa haleluya. Na I wish aciari a thikũ ici mangĩringa ciana wega ũrĩa twaringagwo. Yes kwĩna rika ritũ mbũra matũĩ. Angĩ mataiguaga aciari meragwo tiga ũũ mageka-ĩ, angĩ makona rĩu ngũra haha ndikũikara mũciĩ rĩu ngũra thiĩ njĩkagĩre nakũ? Bora nĩ ũreka ũrĩa wa kani, Mungu si Athumani. Anyway, nĩ ũndũ wa ũguo-rĩ, mũndũ nĩ amenye kĩ? Mũciari nĩ Ngai yake ya kerĩ. Angĩkorwo nĩ ũĩ Ngai, ambĩrĩra Jerusalemu, wambie kwĩ mũciari ũrĩa wĩ muoyo. Akwĩra tiga gacohi, tiga. Akwĩra tiga ũmaraihu, tiga akwira tiga kuhika guku tiga akwira no irimu ri uroranga ugithi na guku tiga tondu obvious hena gitumi na gutire mundu ngienda wone uru muciari wa mundu ndangienda mwana wake one uru tiga oyi ni witukimo provokire awi gutigira karumi kana kirumi kana agagĩkũruma we mwenyewe kana agagũtigĩra mango ũgakora iniũrũ nĩ rĩimbire nĩ ũngĩ ritho rĩrorete na gũkũ Na ndarĩ ũguo ti gũciarwo mũndũ mũgima ũkona mũndũ mũgima nĩ ambia tũmaũndũ nĩ ambia kũimba magũrũ nĩ ambia anga gwĩka atĩa we wĩtheme reke maũndũ mau magũkorage ũrigagwo atĩrĩrĩ maimire nakũ no ti atĩ nĩ ũraririkana mami witũ nĩ anjĩrire baba witũ nĩ anjĩrire ndiguire cũcũ witũ nĩ anjĩrire ndiguire we anyway reke ngire ũrĩa wĩna matũ nĩ aigue. Na Ngai atũteithie mũno na ithuĩ tũrarera tũhote kũrera ciana ici kũringana na ũrĩa kwagĩrĩ nĩguo tũtikarume ciana na rĩngĩ ithuĩ tũteiguire aciari kana na kana atĩ andũ a Ngai. Tucemanie in the next video. Nĩ ngũ make sure nĩ ngũkorwo na mũgeni ndiĩ mũgeni atoe rũgano rwake tondũ harĩa tũkinyĩte andũ monete magambo andũ monete maũndũ. Ĩ maũndũ? Anyway, Ngai arĩ o gĩtĩ-inĩ. Thengiũ nĩ ũndũ wa gũ tune in TV-inĩ ĩno yakwa. Ngai amũrathime na mwĩmenyerere. Mm, nĩ kũritũ no rĩu ĩ twĩke atĩa? Kwĩhoka Ngai. See you in the next video.